Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирда кемнең миллионер буласы килә дигән тапшыру. Бер атнадан соң ниһаять без сезнең белән күрештек. Студияда һаман да Эльмира апа. Эльмира апа бүген футболкасын алыштырган, әйме? Оранжевый төстәге. Исәнмесез, Эльмира апа. Ничегрәк бу атна үтте? Ниндирәк яңалыклар булды сезнең тормышыгызда? Инде бездә Эш булды. Эш булды инде, әйме?
Эштә, эш, эшлисез дә эшлисез. Менә Эльмира апа бүтән эшләмәс өчен, менә шушы акчаларны сезгә отарга кирәк булачак. Менә бу акчаны отсагыз, эшләмәсәгез дә була, берничә ай. Ә, Исегезгә төшерәм, бу безнең кулларда ә, узган атнада менә шушы гына акча иде Эльмира апа безнең. Нишләптер сезнең бик әз дип комментарий язучылар булды. Шуңа күрә менә Евро белән дә китерделәр. Хәзер менә инде точно 1 миллион. 1 миллион, да? Әйе.
Ә без теге вакытта калдык 15 нче сорауда, кайда пешкән бәлеш белән өчпочмак тәмлерәк була? Безнең дүрт вариант бар иде. Казанда, Мәскәүдә, өчпочмак кафесында һәм туган йорт, туган нигез духовкасында. Туган авыл дисәк тә була. Һәм Эльмира апа, сез бик озак азапландыгыз. Һәм без аудиториядән сорадык, аудитория нәрсә дияр микән? Мин инде бүген дә әйттем, мин әйтәм бүген Өчпочмак кафесына барам, Ильмира апаның язмышы сезнең кулларда, языгыз дип. Һәм монда бик күп сезгә э, ярдәм итәргә теләүчеләр табылды. Мәсәлән, Хәния Нәбиева яза. Туган йорт духовкасында пешкән өчпочмак иң тәмлесе дип уйлыйм. Лисә Габдуллина яза. Үз кулларыбыз белән үз өебез духовкасында пешкәненә тавыш бирәм. Э, Розалия Габдуллина әйтә, һәрбер әни кеше өйдә мичтә духовкада пешергән бәлеш, өчпочмак вә бәлеш Иң тәмлесе, Рәмзия Шарипова Сабирова шулай ук туган йорт, ди. Шул ук вакытта, Илмир апа, игътибар, Рүзия Гатауллина язган Өчпочмак кафесында, ди. Шуңа күрә монда бер тавыштан дип әйтеп булмый, монда төрле тавышлар. Шул ук вакытта менә монда телеграмда килгән хәбәрләр бар. Туган йорт нигезендә, духовкасында, туган йортта дигән, менә ә Резидә ханым яза Өчпочмак кафесында. Шуңа күрә монда икеле-микеле.

12? 12. Күз алдына китерәсезме?
12 э, онык һәм менә шушы 1 миллионны 12 оныкка бүлсәң, э, күп мөләгер микән? Һәм әйдәгез ютубтагы комментарийларга да карыйк. Сәни Сония Нуриева яза, миштә пешкәне, э, менә бу исеме язылмаган, әлбәттә үзе пешергәне, кибеттә тәмсез була дигән. Сыер, сарык, каз, үрдәк, ат, тауык, күркә ите урынына песи ите дә салырга мөмкин дигән. Ләкин монда бит инеш почмакта берни песи ите була алмый, әйеме? Юк инде. Юк сүзен сөйләмәгез диегез. Ә, Гөлниса Шәрипова яза, әни пешергән бәлеш тәмле була торган иде, телне йотарлык төрле ит белән дә, кабак, йөзем, дөге ярмасы белән дә, гомумән төрлесе. Ә, Сезнең монда өчпочмак кафесында дибәдия пешерәсезме сез? Да. Ә гүбәдәгә дә пешерәсез?
Ә, кечкенәсен. Менә гүбәдә и большой ә, э, праздничный гүбәдә. Ә, алай икән.
Эльмира апа, менә мин бөтенесен укый алмыйм, чөнки комментарийлар бик күп, сезгә ярдәм итәргә теләүчеләр бик күп булды. Шулай итеп, э, Эльмира апа, әйләгез, бу миллион хәзер сезнең шушы бер сүзегездән тора. Мәскәүдә, Казанда Өчпочмак кафесында яисә туган йорт, туган нигез, туган авыл духовкасында. Гөлмира апа, мин сезгә 10 секунд вакыт бирәм. Сез менә яхшылап уйлагыз һәм дөрес җавап бирегез. Әйтәм бит, менә тотып карагыз әле. Кем белә, бәлки бу сез моны соңгы тапкыр тотып карыйсыздыр миллионны, бәлки дөрес җавап бирмәссез. Алып китәрмен. Юк, ә бәлки алып китәрсез, ә бәлки все, бүтән тотып та карамассыз. Менә мин аны читкә алып куям, бу 1 миллион, җәмәгать, бу кулда 1 миллион, монда 500 мең. Монда евро белән 500 мең. Хәзер көти без бөтен бөтен халык, бөтен аудитория хәзер сезнең дөрес җавабыгызны көтә. Эльмира апа, вакыт менә хәзер соңгы секундлар безнең бара. Нинди вариант дип уйлыйсыз?
Инде 4 вариант. Әйе, Халык фикеренә колак саласыз. Дүртенче вариант дип уйлыйсыз инде, әйме? Үзегез ничек уйлыйсыз соң? Бу дөрес вариантмы әллә юкмы?
Дөрес инде. Дөрес дип уйлыйсыз.
Һәм бер шушы бер миллион сезгә эләгер дип уйлыйсыз, әйме? Ой, дуслар, дуслар, дуслар. Без инде ничә тапкыр менә шулай күрдек. Сезнең кебек 15 нче сорауга җитеп, халык сүзенә ышанып һәм Ни кызганыч, бер миллионнан колак каккан кешеләрне. Сез дөрес җавапка, дөресен әйтим, бик якын килдегез. Аудиториягә бик зур рәхмәт. Алар сезгә алар сезне юлыгызны якын айттылар шушы бер миллионга. Мин әлбәттә шушы миллионы бик теләп бирер идем, әгәр дә үземнең кесәдән булса. Ләкин бу минем кесәдән түгел, Эльмира апа. Шуңа күрә, беләсезме, шундый ситуация килеп чыкты. Безнең тапшыру тарихында беренче тапкыр, җәмәгать, беренче тапкыр бер сорауга дөрес җавап берәү генә түгел, ә икәү. Сез яртылаш дөрес җавап бирдегез. А, дөрес, туган йорт, туган нигез э, духовкасында. Ләкин шул ук вакытта безнең икенче вариант та бар. Ул өч почмак кафесында. Менә әгәр дә ике вариантны дөрес әйткән булсагыз, Эльмира апа, бу миллион сезгә эләгер иде. Ләкин безнең тапшыруның кагыйдәләре буенча Бөтен сорауларга 100% дөрес җавап бирергә кирәк. Шуңа күрә сез ни кызганыч, бу 1 миллионны мин сезгә бирмим, Эльмира апа. Ләкин сез бер дә борчылмагыз. Беләсезме ни өчен? Чөнки бу уенчык акчалар, бу чын акчалар түгел. Ләкин шул вакытта, э, дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Э, Эльмира апага ярдәм иткәнегез өчен һәм менә шушы бөтен сезнең комментарийларыгыз өчен. Эльмира апа, мин сезне барыбер буш кул җибәрмим. Минем сезгә Кечкенә генә шундый сюрприз бар. Бу тамашачыларга да рәхмәт. Чөнки әйтәм бит, яртылаш шәя сезгә әнигә якын айттылар. Менә бу әйберне мин сезгә бүләк итәм. Бу сезгә истәлек булсын. Безнең шушы тапшыру турында да бу сезнең эшләгән урыныгызга бик тә туры килә торган бүләк, Эльмира апа. Ачып карагыз аны. Нәрсә, әйдәгез ачып караганчы, нәрсә микән моның эчендә? Нәрсә дип уйлыйсыз? Вариантлар бармы? Не знаю.
Легкий чон. Ашый торган әйберме, юкмы?
Ашый торган әйбер. Ашсак буламы? Була, була әлбәттә бу сезгә. Теге икенче ягыннан ашасыз. Можно. Менә, менә бу ягыннан.
Бу ягыннан ба, ил бу яктан ба? Менә, әйе, әйе.
А, вот. Мәйләп, әлеге аңлашылмый. Юк, юк, аста. Менә, әйе, шуны аласыз.
Эльмира апа, шәм, өчпочмак рәвешендәге шәм. Шуңа күрә, әгәр дә утыгызны сүндерсәләр, фатирыгызы я өчпочмак кафесында ут бетеп куйса, электричество ала сакласын, бернинди ниләр долг була күрмәсен инде, әйме? Тотасыз да кабызып җибәрәсез һәм бөтен өчпочмак кафесе шушы өчпочмак шәме белән яктырып китәчәк. Рәхмәт.
Эльмира апа, сезгә бик зур рәхмәт безнең шушы авантюрда катнашканыгыз өчен. Ә бәлки тамашачыларга сезнең әйтер сүзегез булыр? Иң яхшы подарок.
Ярый, рәхмәт.
Ә бәлки әйтәсе сүзегез булыр? Өчпочмак кафесына килегез дибейме? Татар ризыкларын, татар ашларын ашагыз дип. Келиңиздер, татар ашларын ашаңызлар, треугольниктер, өчпочмак, зур бәлеш. Хаммасыдан ашап китмезләр. Әйе. Димәк, э, Эльмира апа сезгә барысын да барысын да пешереп бирәчәк. Буш пешмак кафесында ашаласы бөтен ризык менә шушы Эльмира апаның алтын куллары аша үтә. Шуңа күрә дуслар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без әле Эльмира апа белән кызык-кызык әйберләр яздырырбыз. Шуңа күрә безне карап барыгыз, яме? Исән сау булыгыз. Сау булыңызлар.